De Kierchbierg gëllt nach ëmmer als Quartier, wou virun allem geschafft gëtt, net gelieft. Dat ass d'Bild, dat de Geschäftsquartier no bausse vermëttelt. Dat soll sech awer zum Deel änneren. Op där Plaz, wou fréier de Sëtz vun enger grousser Bank war, entsteet e Projet vun de Superlativen. Fir d'Gemeng an de Fonds Kirchberg ass et e wichtege Schrëtt an der Entwécklung vun der Stad. De Reportage vum Dan Wirot. Un den Dieren vun der Stad Lëtzebuerg gouf et schonns uganks der nonzeger Joren e revolutionäre Projet. Dat war deemools, wou de Siège vun der aler BGL um Kierchbierg gebaut gouf. D'Diere vun deem Gebai goungen 1995 op a sinn elo, 30 Joer méi spéit, schonns erëm definitiv Zou. Iwwer 3 Hektar grouss ass d'Proprietéit vun der BGL gewiescht, op deem den ale Siège steet, deen am gaangen ass ofgerappt ze ginn. Den Terrain gouf vum Promoteur BPI kaf, deen der Gemeng Lëtzebuerg sou wéi dem Fonds du Kirchberg en Zukunftsprojet proposéiert huet. De PAP fir dëse Projet gouf elo Enn Abrëll definitiv vum Gemengerot guttgeheescht. Dem Projet Kennedy Park steet elo näischt méi am Wee.

Le nouveau siège de Linklaters. Oui c'est vrai que là on voit bien le parc et l'eau ça va être conservé tout ça le long là normalement? Am Zentrum vum neie Projet steet awer ëmmer nach de grousse Park, deen d'Hallschent vun der Fläch vum Site ausmécht. Ganzer 8 nei Buildinge ginn an de nächsten 3 Joer op dëser Plaz gebaut. Eng ganz Rei Bürosgebaier, dorënner den internationalen Affekotebüro Linklaters, eng zentral Plaz mat ënnerierdeschen Aktivitéitsméiglechkeeten, den Haaptsëtz vun der KPMG, en Hotel an der nach Appartementshaiser souwéi e Co-Livingsgebai. Ici on est clairement au sein du poumon vert du projet avec ce parc de plus d'un hectare et demi qui va être conservé et complètement ouvert au public.

Il y a 35.000 mètres carrés de sous-sol sous le bâtiment, sous le bâtiment BGL existant, hors parking, qui sont sous le parc. Dat aalt Gebai vun der BGL, BNP Paribas, huet an de leschte Méint mol misse ganz entkäert ginn. Dat heescht, alles huet eenzel missen demontéiert a recycléiert ginn. Vu Plafongen, Trennwänn, de ganze Sanitär, Dieren bis zu allen elektresche Steckdousen a Kabel. Il faut savoir que plus de 99 pourcent des matériaux qui constituaient le bâtiment initial

De Projet Kennedy Park gëllt als ee vun den nohaltegsten urbanen Entwécklungsprojeten zu Lëtzebuerg an ass explizit als Modellquartier fir niddreg CO2-Emissioune konzipéiert ginn. 30 Prozent CO2 sollen hei manner ausgestouss ginn am Verglach zu anere Bürosgebaier. Beim Projet Kennedy Park ginn 60 Prozent vun der aler Struktur erhalen, dat heescht manner CO2-Emissioune bei der Produktioun oder beim Transport. Et gëtt investéiert an energieeffizienz Techniken, wéi Wärmepompelen, Photovoltaikpanneauen, enger intelligenter Energiegestioun a gutt isoléierte Fassaden. D'Gebaier ginn mat holzene Strukture gebaut, och dat generéiert manner CO2-Ausstéiss wéi eng stole Konstruktioun oder eng aus Bëton. C'est l'avantage du préfab, du préfabriqué, c'est que la construction va beaucoup plus vite. Il y a plus de travail en développement, mais l'exécution est plus rapide.

de travaux. An da kënnt jo och nach de Präis vum Terrain dobäi, dee bestëmmt net geschenkt war. C'est un certain montant. Uganks 2029, wann dann alles fäerdeg steet, da wäerte mir gesinn, ob all dës nohalteg, energieeffizient an ekologesch Ideeë vum Promoteur esou agehale gi sinn, wéi se an dësem scho bal ze idyllesche Projet zu dësem Moment verkaf ginn.